Daxuyanî ji bo raya giştî, Em wek partiyên konefanî yên li herêma Firatê êrişê dagirkerê Tirk li ser kampa koçberên Mexmûrê û çiyayên Kurdistanê bi tundî şermezar dikin. Li gorî zagorê navnetewî mafê çarenivîsê mafekî rewa ye. Her netewek bêhêsanî dikare mafê xwe wergirê lê gelê Kurd, Li tevayî beşê Kurdistan ji bo wî mafî her tê dikoşin. Ta rojekê ew jî wek tevahî netewên dîn yên di Rojava yên di Rojhilata Navîn de bi maf û azadiya xwe jiyan bikin. Lê dijmin dixwaze Kurdan wek kole bê hest bê hestên niştimanî bihêle Ji ber vê yekê her çirûskek ji azadiya Kurdan li deverekî Kurdistan diyar dibe ji aliyê hovên artêşa dagirkerê Tirk ve ev ronahî dikeve bin gefan. Dewleta Tirk ji serdema Osmanlî de ta roja îro her gelê Kurd kiriye armanca Kevyarên xwe yên qirêj û wê yekê domdar dike. Di dema dawiyê de artêşa Tirk bi erêkirina PDK'ê hovetiya xwe li çiyayên Kurdistanê berdewam dike. Lê cihê xemgîniyê ye ku Partiya Demokrata Kurdistan li dewsa li pêş hovetiya dewleta Tirk bisekinê. û serweriya Başûrê Kurdistan biparêze, dibe hevkar dibe hevkarê artêşa dagirker di kiryarên wan de. Di pêncî pûşbera du hezar û bîst û yekan de çekdarên girêdayî bi Partiya Demokrata Kurdistan PDK'ê de bi mabesta ku rewşê li gerîla tengav bikin tevgerek li Çiyayê Metîna lidarxistin. Di encamê de pênc Çekdarên pdk jiyana xwe ji dest dan. Ev pêlanekî sazkirî bû ji aliyê artêşa Tirk de. Artêşa Tirk erebeya wan kir armanc vêca tawan tawan jî baş hatibûn amadekirin ku têxe stûyê hêzê gerîla. Ev pêlan metirsiyakî mezin e li ser destkeftiyên gelê Kurd li Başûr û li Rojavayê Kurdistan. Hişyariyak ji bo. Van pêlanan ji civaka me de pêwîst e. Em partiyên konevanî yên herêma Furatê bi tundî hemehengiya pdk li gel dagirkerên Tirk li dij şervanê azadiyê şermezar dikin. Her wiha em bang lê tevahî gelê Kurd û hêzên wê yên siyasî û civaka sivîl dikin bi taybetî li gel û hêzên Kurdî li herêma Kurdistan ku bi irkê xwe yê dîrokî rabin Rê li pêlanên Tirkan bigirin û li pêş destwerdanên artêşa Tirk li ser Başûrî Kurdistan bisekinin. Tirkiye hewl dide ku şerekî navxweyî derxê holê û ewlehî û aramiya heyî di nava civaka me de têk bibe. Her wiha em Bang li Hikûmeta Herêma Kurdistan dikin ku statuya li herêmê hatî avakirin û serweriya wê ji dagirkerên Tirk biparêze û dawiya û dewleta Tirk wek dagirker nîşan bide. Na ji birakujiyê re erê ji berxwedana gelê Kurd re li beramberî dagirkerên Tirk Partiya Demokrata Kurdî ya Sûrî-PDKS, Partiya Yeketiya Niştimanî-PYD, Partiya Yeketiya Demokratîk, PYD, Partiya Demokrat a Kurdî li Sûriya, El Partî, Partiya Çapa Kurd li Sûriya, Partiya Rekeftin a Kurd li Sûriya, Kobanî, heftî pûşberê du hezar û bîst û yek an.